Ingĩmwĩra atĩ Alters, Alters, Alters Preserve Agreements, Alters iria tũthondekete kana iria twĩthondekagĩra kana iria ithondeketwo nĩ andũ cikoragwo i nyũmba kana ciikaro cia kũ preserve agreements. Kũ preserve nĩ kuuga atĩa na gĩkũyũ? Nĩ kũiga. Handũ hothe kĩndũ kĩrĩa wendete mũno ũigĩte wega, handũ hau nĩho he, you have preserved that thing. Nĩ ndĩramwĩrire rĩmwe nĩ tũrĩagia gĩthũngũ tondũ gĩkũyũ nĩ kĩritũ. Handũ hau ũigĩte kĩndũ, earrings icio ciaku wendete cia gold, you have preserved them in that drawer. or in that closet or in that place. So altars preserve agreements. Agreements ici rĩ cikoragwo cithondeketwo nũ na ũ? Altars ikoragwo i handũ harĩa ũthondekete we mwenyewe. No ũthondeke altar nyũmba-inĩ yaku na kanitha-inĩ nĩ tũĩ nĩ gũkoragwo kwĩna altars kũrĩa tũthiaga kũhoera ũrĩa twĩna mabataro maitũ, na kanitha-inĩ ĩyo nĩ twĩragwo atĩrĩ, wona wathiĩ gwaku nyũmba-rĩ, ũthondeke altar yaku harĩa ũrĩturagia maru ũkĩhoya Ngai waku, na harĩa mũrĩiguithanagĩria na Ngai, agreement, harĩa mũrĩiguithanagĩria na Ngai ũrĩa wa, Ũrĩa wa present case yaku kwĩ Ngai-rĩ, ũrĩa harĩa mũrĩmĩiguithanagĩria handũ hau nĩho hetagwo, hau nĩho altar yaku yaku na Ngai ĩrĩ. Na nĩkĩo ndĩrenda gũkũmenyithia ũmũthĩ atĩrĩrĩ, altars cina hinya. Ndũkana make mistake ya gwĩciria atĩ altar nĩ kĩndũ kĩhũthũ. Altar, kiugo gĩothe gĩtanĩtio na handũ harĩa agreement ĩra ĩra ĩrathondekerwo, ũndũ ũcio ndũkanaũkue na ũhũthũ. Ona nĩ nguga atĩrĩrĩ, kaingĩ na kaingĩ ona magoti-inĩ maitũ kũrĩa macira matuagĩrwo rĩ, kũndũ kũu nĩkuo agreements ciguithanagĩrio. Tondũ mũndũ athiaga gũthitanga case yake na judge agathikĩrĩria. Kwoguo mũthiaga we mũthitangani na mũthitwo mũgathiĩ mũthenya ũrĩa cira ũratuo kana hĩndĩ ĩrĩa kũracirwo. Na nĩgetha agreement ĩcoke kuonekana in between the two parties. na nĩgetha mũkaiguithanĩria. Rĩu rĩ, ngwendaga twarie ũhoro wa altar. Ti ya kanitha-inĩ, na ti ya na hau ũguo hau hangĩ hau nja, nĩ ya gwaku nyũmba. Altar ĩrĩa ũthondekete gwaku nyũmba ya kũhoyagĩra. Tondũ angĩkorwo ndũthondekete nĩ ngwenda gũkwĩra atĩ ũthondeke handũ harĩa ũtuĩte nĩho ũrĩhoyagĩra, na nĩho ũrĩturagia maru, na nĩho ũrĩiguithanagĩria na Ngai. Altar ĩyo gũthondeka rĩ, ĩ na hinya? Gĩikaro kĩu wathondeka-rĩ, gĩa gũturagia maru gĩa kwaria na Ngai-rĩ, kĩ na hinya? Ũndũ wa mbere, nĩ handũ hatherithie, tondũ ndũgũthiĩ ũige kapiro handũ uge haha nĩho ndĩhoyagĩra na ndũhatherithie. Ũndũ wa mbere nĩ ũthiĩ ũhatherithie, wahatherithia ũhekĩre hinya, warie thakame ya Jesu Kristo igũrũ wa handũ hau, ũmenye Rũrĩmĩ rwaku rũtingĩgweta kiugo ta thakame ya Jesu Kristo na itheru. Tondũ ithuĩ tũhonokete nĩ tũĩ thakame ya Jesu Kristo ĩna hinya. Kwoguo handũ hau rĩ, handũ hau nĩ sanctified, handũ hau nĩ hatherie, handũ hau nĩ hena hinya, handũ hau nĩho ũrĩthondekagĩra agreement ciaku na Ngai. Na rĩu ũcoke ũmenye atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ altar igĩrĩ. Nĩ kũrĩ altar ya Ngai, na nĩ kũrĩ altar ya ngoma. Mũrogi rĩ, o nake athondekete o ta yake. Mũndũ ũthiaga kwa wachawi rĩ, wona wathiĩ rĩ, ũingagĩra altar-inĩ icio cia ngoma arĩa managĩthiĩ. Ũkerwo ĩĩ rehe ngũkũ ĩrĩa ndĩragwĩtĩtie ya black, ũgakĩneana thakame ĩgaitwo. Ũgakĩrwo maũndũ marĩa ũkwĩrwo. Altar ĩno yaku wathondeka rĩ, ũmenye kĩrĩa ũitĩte hau nĩ thakame ya Jesu Kristo, ũrĩa wakuire mũtharaba-inĩ nĩ ũndũ waku. Kũguo ũmenye handũ hau hena thakame. Na thakame ĩna hinya? We nĩũĩ wega mũno atĩ thakame ya Jesu Kristo ĩna hinya, hinya, hinya mũnene mũno. Na rĩurĩ, mahinda marĩa wathondeka na wahatua handũ haku ha gũthondekagĩra agreement na kũhoyagĩra rĩ, ũmenye atĩ handũ hau ti hahũthũ. Handũ hau ti ha gwĩkagĩrwo maũndũ mangĩ. Handũ hau ti ha ciana gũthiĩ gũthakĩra. Handũ hau ti handũ ha kũingĩra wĩna gĩko gĩaku umĩte kũrĩa umire. Rĩngĩ umire kũndũ contaminated, kũndũ mũkwaragia ũra thoni, kũndũ mũgĩkaga maũndũ matagĩrĩire, wacoka wakinya gwaku rĩ, waririkana atĩrĩ, haiya, na he handũ ndĩraigĩte ka pillow ga kũhoyagĩra ndĩrathondekete, ũgathiĩ rĩngĩ ũingĩrĩte ho ũtarĩ na gĩtĩo. Ũkariganĩrwo atĩ handũ hau hena mahinya. Handũ hau nĩ harĩa agreement yaku na Ngai ĩthondekagĩrwo. Rĩu nĩrĩo igoti rĩaku na Ngai. Handũ hau haarĩtio thakame ya Jesu Kristo, kwa mũrogi gũkĩario thakame ya ngũkũ na ya indo iria metagia, handũ hau ũitĩte thakame, Jesu aitĩte thakame yake nĩ ũndũ waku na nĩgetha mwaragie nake na mũkaiguanagĩra. Rĩu rĩ, angĩkorwo nĩ ũthikĩrĩirie nginya kahinda gaka nĩ ngũkũria ũ subscribe tondũ kaingĩ na kaingĩ mũndũ athikagĩrĩria video ĩgathiĩ ĩgathiĩ ĩgathira atekũririkana. kũ subscribe kana kũhihinya ka like kana kũhihinya gakengele. Nĩ ndĩrakũĩhoya na hinya o na gĩtĩo, ti na hinya, nĩ na gĩtĩo wĩtĩkĩre gũ subscribe na wĩtĩkĩre kũhihinya gakengele o na wĩtĩkĩre gũ share video ĩno na kwandĩka comment na nĩ getha twaranĩrie. Rĩu rĩ, angĩkorwo nĩ wĩroreire nginyagĩa handũ haha, nĩ njũĩ nĩ ũgũĩtĩkĩra kũmenya bata wa altar, na bata wa thakame ya Jesu Kristo, na bata wa agreement. Nĩngũria kĩũria kĩngĩ, angĩkorwo maũndũ macio mothe nĩtwamaria rĩ, handũ hau rĩ, hena hinya? Nĩ mahinya marĩkũ mangiuma handũ hau? Mahinya marĩa mangiuma gĩikaro kĩu ũtherithĩtie na ũturagia maru na ũkahoera rĩ, nĩ marĩkũ? Handũ hau hena hinya tondũ ihoya rĩothe ũkũrũgamia handũ hau Ngai nĩegũka, na nĩekũigua tondũ handũ hau nĩ handũ hamũre. No ta ũrĩa twamũrĩte makanitha-inĩ marĩa tũthiaga, tũtingĩthiĩ kũu tũrĩtwo nĩ njohi tũrĩ arĩu, ona arĩu arĩa marathiĩ makĩanagĩrĩra na gũkũ barabara, makinya kanitha-inĩ nĩmamenyaga gũkũ nĩ kanitha, matingagĩra. Na ona ũrĩa wanatũgũga akaingĩra kanitha arĩtwo, ahingagĩra rĩngĩ, ona niĩ ndirĩ ndacemania oro na ũmwe. tondũ kũndũ kũu nĩ, nyũmba ĩyo nĩ nyamũre, kĩu nĩ gĩ, nĩ gĩikaro kĩna hinya, koguo handũ hau haku ũtuĩte o ta ĩyo ya kũhoyagĩra rĩ, ũmenye atĩrĩrĩ, nĩ handũ hamũre, na nĩ handũ harĩciaraga mahinya, na nĩ handũ ihoya rĩaku rĩrĩcokagĩrio, na nĩ handũ ũrĩonaga wega wa Ngai wona wa continue kũha heshimu. Rĩu koguo handũ hau nĩ tũkwenda tũhamenyerere mũno na tũmenye atĩ ihoya ritũ nĩ rĩrĩcokagio, na ti kuga atĩ tondũ nĩ ũthondekete altar ĩyo atĩ maũndũ maku marĩũkaga nywee. Difficulties thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ no nginya ikorũo kuo, na no nginya tũcemanie na moritũ, no nĩ tũĩ kũrĩa tũthiaga. Ũmenye altar nĩ ĩciaraga maciaro. Ũheshimu na ũmĩhe time na ũmĩpalilie, nĩ ta hĩndĩ ĩrĩa ũhandaga mbembe mũgũnda nĩ ũthiaga kũrĩmĩra, ũ make sure nĩ warĩmĩra ihoya rĩrĩa rĩothe ũrũgamagia hau, na ũrorage maciaro. Ndũkanatuĩke o wa, kiugo kĩa Ngai gĩtwĩraga atĩrĩ pray without ceasing. Ndũkanatuĩke wa kũhoya, ũkahoya na ndũrarora maciaro marĩa Ngai acoketie, I mean answered prayers. iria Ngai acoketie, we no gũthiĩ o kũhoya altar inĩ ĩyo, ũkahoya ũkahoya no ndũracoka gũcokia ngatho. Ũhoro ũcio wa gũcokia ngatho twagĩrĩirwo ona nĩ twanjĩrĩrie kuma oro kĩambĩrĩria. Atĩ mahinda marĩa ũraingĩra gĩikaro-inĩ kĩu kĩa ihoero, ũgathiaga ũndũ wa mbere ũnyihĩkĩte mũno ũkamba gũcokia ngatho. Tondũ andũ aingĩ ona rĩrĩa Ngai ahonirie andũ maigana ũna, Mũndũ ũmwe nĩwe wacokire kuga nĩ thengiũ. Na Ngai nĩ acokire akĩũria aya angĩ marĩ kenda mekũ matanacoka ona kuga thengiũ. Rĩu rĩ, reke hĩndĩ ciothe tũririkanage gũcokia ngatho mbere ya kwamba kũingĩra in the throne of God, tũkamwĩra thengiũ Mwathani nĩ ũndũ wa gĩikaro gĩkĩ ũhete, thengiũ nĩ ũndũ wa haha hoyagĩra, hatherithie nĩho ndĩhetĩte na rũrĩmĩ rwakwa ngaheta altar. Ĩtĩkĩra kũhatherithia. Na rĩu wagĩcoka gũtherithia, ũkaheana mabataro maku, na ũgacokia ngatho, na ũgacoka gũcoka na thutha kũrora kana Ngai nĩ acoketie mahoya maku. Ihoya rĩrĩa rĩcokagĩrio altar-inĩ, ũmenye nĩ ta rĩrĩa ũrĩmagĩra mbembe yaku wĩ mũgũnda, ũgacoka ũgathiĩ ũgakora nĩ ĩranjaminĩtire, nĩ ĩranjĩrĩirie gũciara, nĩ ĩranjĩrĩirie kuonekana ĩ njega, mahinda marĩa ũgathiĩ kũmĩgetha, ũririkane gũturia maru rĩngĩ na nĩgetha wĩre Ngai thengiũ. Tũkwamba gũkinyia hau ũhoro wa altars na nĩ tũgũthiĩ na mbere tũkĩarangagia, na mwĩtĩkĩre gũthondeka altars thĩinĩ wa nyũmba cianyu, mũcitherithie na mwĩtherithie na mũcoke kũhoyaga. Ndũgatuĩke mũndũ wa Sunday to Sunday atĩ no wetereire ũthiĩ kanitha Sunday. Hĩndĩ ĩno ĩngĩ rĩ, ũthiaga o ũgĩcũngaga ũkĩrutaga mĩeũ, ũkaingĩra ũrĩrĩ ũgakoma. reke tũririkane atĩ handũ ha gũcemanagia na Ngai, handũ ha gũtuĩra cira na Ngai, handũ ha gũthondeka agreement na Ngai, nĩ altars-inĩ iria tũgũthondeka gwitũ nyũmba. Ngai amũrathime mũno.